November ni sawmhnih pakua sanghnih sawmhnih PMCF online a online inkhawm a lo tel zawng zawng te kan Lalpa Isua Krista hming in chibai ka buk cheu ni. Vawi nia Pathian khawngaih na zar ah khawmna hun tha tak mai kan nei leh thei a hrileng kar ah lawmawm em em a vawi ni a kan inkhawmna hruaitu tur a ti

Pathian chu thianghlim i lo ngaithlang u. Rom, Rom khua mite hnena tirhkoh pawla leh khathawn bungsawm pahnih chang kua atang hian kan chhiar ang e. Rom bungsawm pahnih chang kua atangin Kristiante nun dan tur hmangaihna chu ver vekna tel lovin ni rawh se, sual lam chu hua u la, tha lam chu pawm tlat rawh u. Unaute hmangaih kawngah chuan hmangaih takin in lainawt tawn theuh rawh u. Chawimawi kawngah chuan in duhsak tawn theuh u la. Taimak kawngah chuan that chhe suh u la. Thlarau kawngah chuan thahnem ngai u la. Lalpa rawngbâwl u la. Beiseina kawngah chuan lawm u la. Hrehawmtuarna kawngah chuan chhel u la. Ṭawngṭaina kawngah chuan ṭawngṭai fan fan u la. Mithianghlimte tlâkchhamnaah chhawmdawl u la. Mikhualte lawmin awm fo ula, a ti duh dahtu cheu chu malsawm sak ula, malsawm ula an chhia chu lawh suh u. Lawmte chu lawm pui ula, ṭapte chu ṭah pui rawh u. Ngaihtuah hmun khatin awm tawn ṭheuh rawh u. In hmangaih, in ngaihtuah sang lutuk suh ula, mite te pawl zawk rawh u. In tifing suh u. Tu sual pawh sualin thungrul suh u. Mi zawng zawng ngaia thil mawi ngaihtuah. lawk rawh u tih a ni. Pathianin a thu tharin kan za tan man min sawmsak rawh se a lo tawngtai ang. Lalpa chungnung ber kan Pathian min hmangaihtu Vawinia inkhawmna hun tha tak mai kan nei leh thei hi kan lawm a. Lalpa hrileng karah, Hmun hrang hrangah te inkhawm thei lova mi an awm a, an inkhung laiin keini chu Lalpa online-in tunlai thiamna hmanga inkhawmna hun tha tak mai kan nei thei zel hi kan lawm em em a, lawmthu kan hrilh che a ni. Lalpa vawineih hian. Kan inkhawmnaah nang lo tel la, kan hun hman tur zawng zawng hi kutah ka rawn hlan a. Lalpa, kan chanvo neitu tur zawng zawng te pawh nang inawmpui la, an chanvo te tha taka hlenchhuah theih nan leh chung te chu mite tana malsawmna a ni a. He hun a lo tel zawng zawng te tana he inkhawmna hi Ka malsawmna a lo nih ngei thin ang kan dil a che. Kan hun tei kutah ka rawn hlan e. Lal Isua Krista hmingin lawmthusawi ṭhin kan dil a che. Amen. Awle, thu puanin kan chhunzawm nghal ang a. Vawinia kan programme chu tuna ka rawn ni chen mek a rawn sawi tawh ang kha a ni a. Chawlhni hmasa lam report Kan ngaithlang a, Chawlhni hmasa kha November ni sawmhnih pahnih Sanghnih sawmhni a ni a, thawhlawm report hetiang hi ni, General account a inkhawm thawhlawm atangin cheng Sanghnih zali sunga a lo lut a, buhfai tha mah cheng zahnih a lo lut bawk a, tichuan General account ah cheng Sanghnih zaruk sawmnga a lo lut a ni. Building account ah hian. Donation atangin cheng sang khat a lo lut bawk a, tichuan chuan hi hmasa lama thawhlawm tlingkhawm zawng zawng chu cheng sang thum zaruk sawm nga a ni, sang thum zaruk sawm nga inkhawm zawng zawng mi za leh pali kan ni. Chawlhni leh lam programme hetiang hi a ni ang a, chawlhni leh hi December thla a lo ni tawh ang a, December ni ruk sang ni sawmhnih a ni ang a, dahnih leh chanve inkhawm tur a ni dawn a, helai bawka PMCF Media and Publicity Channel-ah bawk hian a ni ang a, kan inkhawmna hruaitu tur hi Pi Debbie Zirthanpuii a ni ang a, fakna hla min hlansak turin Tlangval Joel Zarzoliana kan beisei ang a, tin Pathian thuchah min hrilhtu tur hi Rev. PC Lalropuia a ni dawn a ni. Le, tunah chuan tawngtai rualna kan nei dawn anga, chumi hma chuan thawh lawm, thawh duh te tan hei screen ah hian a thawh theihna kan han tarlang a, hemi number ah hian Google Pay emaw Phone Pay emaw hmangin thawh lawm kha a thawh theih reng a ni tih kha kan han hriat tir leh a ni e. Tawngtai rualna kan hmang dawn anga, tawngtai rualna thupui tur te hei screen ah hian kan han tarlang a, heng te hmang leh Keimahniin a tha kan tih leh Pathian hnena thlen tul kan tih te kan thlen ang a, tichuan he lam atangin tawpna kan rawn siam dawn nia. Tawngtai ang u.

Eh, vawiini thlengin harsatna em em awm loin min kaihruai nite'n kan hria a, kan lawm em em a lawm thu kan hrilh che a, Lalpa i vena, leiawmpuina eh zawng zawng te kan phu vang a ni lo tih te hrethar leh turin min tanpui la, i hnena thinlung taka lawm fo thei turin min tanpui ang che. Eh, kan hma lawkah Lalpa hunpui te kan thleng dawn a ni a, hengah hian khawngaih takin PMCF member zawng zawng te, Eh, nangin min awmpui la, hri lakah min veng him turin kan dil che a. Eh, tin, kan hun hman tur zawng zawng te i kutah ka rawn kawltir duh che ni. Eh, tin, Lalpa kan member te zingah leh an chhungte zingah te dam lo ten awm a ni. Vawinia ngei pawh hian tawngtai pui tur a Lalpa helai hmuna an rawn thlen te an awm a ni a, chungte chu Lalpa kan rawn dil pui duh a, nangin tute nge an nih hria e, khawngaih takin An dam lohna muthmunah te an awmna theuhah an lo kan la. Khawngaih takin Lalpa natna khum atangte in lo kai tho turin kan dil che a ni. Tichuan, kan hmalem hun zel a awmpuina kan dil che a, i duh dan ang a, kan hun leh ni te mang thei turin min tan pui la. PMCF pawh kal zelna turah i awmpuina kan dil a che. Heng zawng zawng hi Lalisua Krista hmingin lawmthu sawi chuin kan dil a che. Amen.

A le vawi nia hian Pathian thuchah Pu Vanih Tluanga nen aṭen kan ngaithla dawn a. Vawinia kan thusawitu tur hi hmelhriat tirna hran pa neih a ngai lo va, Mizo mipuite chuan kan hre ṭhevin a rinawm a. Amah erawh chu Mizo hnam tana lunghlu a nihna te, tin, Mizo ṭhalaite fuihna kawngah te leh Mizoram, A hnam hmasawnna tura a thawhna zawng zawng te sawi hmaih phal chi niin kan hre lova, chu chu kan sawi lang tel duh a, kan han be det det chin a, an buaizia te hre chuin amaherawh chunin lawm takin kan sawmna te milo pawm sak a, a chungah kan lawm tak zet a, vawinia a hnen tanga thusawiina kan ngaithla thei tur hi kan lawm tak zet a ni, tunah chuan thusawiina hun hmang turin Pu Vani tluanga lo sawm ang.
Pune Mizo inkhawm hun hmangtute zawng zawng leh hmun dang atanga min lo thlirtu zawng zawng te in za in chibai ka buk a che u. Tun tuma ka thupui tur hi fian rial remchang tih a nia. Sawi ngai loh tak thil sawi turin ka rawn inbuatsaih a ni. Pathian leh ka bu thianghlim i lo ngaithlang u. Isaiah bung sawmhnih paruk chang sawmhnih hawh u ka mite u Pindan chhungah te lut ula, inkawng te inkhar khum rawh u. Lung nih loh na hi a kian hma loh chu mit khap kar lek biru rawh u tih a ni a. Psalm sawmthum pahnih chang sarih, Nang chu ka bihrukna hmun i ni a, nang chuan mang anna lakah mi hum him anga chhanhimna hla tein min hual vel tir ang. Psalm sawmli pahnih chang nga, Aw ka nunna, Engah nge i kun reng? Engah nge ka chhungah hian i buai ni? Pathian beisei rawh, a hmel a damna avangin amah chu ka la fak dawn si a. Hei kan dinhmun kan hria a, hri leng avangin kan buai em em a, a thawk pawh hi kan thaw tha ngam mang lo a ni deuh ber mai a. Chutih rualin hmanni lawkah lirnghing avangin Kan hlauthawng leh a thawpik takin kan awm hlawm a, chutih laiin ramri an rawn sawi leh a, thinrim si, ṭam hlau bawk siin dinhmun khirh takah kan awm leh a. Chung vel karah chuan sawrkar suma kang dawn an rawn ti leh a, hlawhlak theih loh a hlauhawm awm mange an ti a, loh theih lovin sorkar aia Pathian rin zawk tul hun a lo thleng a. Tichuan, Kohhran pawh chu kan han inngaihtuah, kum za chuang Kristian kan nih tan tir atanga vawiin thleng hian hetiang em ema rei inkhawm loh hi kan la nei ngai awm lo ve. Mizoram buai vang lai ber pawh khan Mizoram khawi hmuna maw chuan biak in a inkhawm hian awm reng a ni, Tunei rawh chuan thil a lo danglam ta a, kan inkhawm loh rei ber hun kan thleng mek a. Tin, tunah hian hei thu ka sawi a, Covid avang te pawh leh chhan dang vang pawh chuan kan thusawi nuhnung ber a ni thei ta der mai. Chutiang khawpa dinhmun khirh leh Hmawr tawngah chuan kan lo ding ta der mai ni. Kan ngaihtuah thin a, social media ah thil kan post hi kan post hnu hnung ber a ni thei deuh reng a ni an tia a dik mai thei a ni. Chu chu tuna kan dinhmun hi a ni a, tun hi Pathian kan hnaih ber hun a ni a, hun tawp khawk a ni. Chutiang ah chuan eng nge kan sawi tak ang le? Khawvel chuan hripui avangin inah tawm rawh u, Min ti a, Pathian mite erawh chuan Pathian thupek zawmin fianrialah kan tawm a ni kan ti thei em tih hi vawiinah kan inzawt a ni. Haw u ka mite u, pindan chhungah ti lut ula, in kawng te chu inkhar khum rawh u, lung nih lohna hi a kian hma loh chu mit khap kar lek biru rawh u tih kha ngaihtuah nawn leh ta ila. Pathian aw aiin pawn lam aw hi kan ngaihtuah tam a, kan hre tam a, biak in meuh pawh kan fian rial pui hlei thei tawh lo a ni a, chhungril nun takna aiin pawn lam nun da hlo deuh hian nasa takin kan vai hian min ti buai a, kan inkhung ngawt loh chuan kan fian rial hlei thei ta lo a ni tih hi Pathian hian a hria a ni ang, tichuan fian rial hi Pathian aw kan hriat theihna remchang a lo ni, kan Covid a ni lo kan Bethel a ni ti zawngin ngaihtuah ila tha awm e. Tichuan, Lalpan min hrilh duh a nei a ni. Zawlnei Mikaia chuan, Ngai rawh, pindan chhung rila biru tura i luh niin ila hria ang, a ti a, khau hun kha a thleng takzet ni tur a ni. Pathian hian fianrial hi a lo hmang nasa em em mai a. Abrahama kha kan hrechiang a, sawi ngai lovin fian rial atanga a biak thin a ni a. Josepha lah chu dan inah te fian rial takah zel Pathian a che tih kan hria a. Chutih rualin Mosia kha Sinai tlang thlaler hnimbuk atanga biak a ni tih kan hre bawk a. Israel fate kha thlalerah Kum sawmli Pathianin a lockdown a ni tih kan hre bawk a. Chutiang chuan Bible kan chhiar chuan a tam em em a, zawl neite zawng zawng khan Lalpan a ti tih an rawn puan chhuahna hmun kha fianrial atang deuh vek a ni bawk a. Lal Daria khanin tunlai tawngin sawi ta ila Standard Operating Procedure, SOP, thar a siam kha in hre em? Kan chhiar ange, ka ram awp zawng zawng ah mi ten Daniel a Pathian chu hla vin khur rawh se tiin thu pek ka siam e. Chu SOP thar chu khawi tang a lo chhuak nge? Daniel a an paih nasa kei bak nei puk a Daniel a a quarantine na hmun atang in he SOP hi a lo chhuak a ni. Chuvangin i ngaihtuah chiang ang u, Pathian hian tak Takah chuan fianrial atangin mihringte hnenah hian thuawmze nei a lo sawi tam em em a ni. Baptistu Johana kha bazarah a au lo thlalerah a ni. Chutiang bawkin lal Isuan a zirtirte mite hnenah tehkhin thuin thu a sawi thin a, a zirtirte hnenah erawh chuan fianrialah maw, fianriala engkim a hrilhfiah thin. Marka bunglichang sawmthum palia kan hmu a ni. Isua khanin social distancing hi lo ngai pawimawh nasa khawp a, vawikhat chu Isua a mah a nia, Pitera a nia, Jakopa leh a unau Johana te chiah a hrangin tlang sang takah a kal chhoh pui a, chutah chuan hei hi ka fapa duh tak, ka lawm em em a chu a ni, ama thu ngai rawh u, A ti a nih kha. Ngaihtuah teh u, Pathian aw hre tur chuan fian rial hi a lo pawimawh em em. Fapa duh tak hmel hmu tur phei chuan, hre tur phei chuan fian rial hi a lo pawimawh a ni tih hi kan zir a ni. Dawtlea chuanin tirhkoh pawla leh sila te ang te kha an tanna hmun fian rial atang khan a ni Pathianin hna thawh ni. Chuvangin he i awmna hmun fianrial hi Pathian chetna hmun a ni tih hi pawm ngam ang che. Kan fianrial chhan hi sei tak sawi tur a awm laiin tawi tein thu pakhat kan sawi teh ang. Hmanah Kristian kan nih hma khan pasal tha za an tling emaw ka hre lo. Kha mite khan Mary Winchester kha an rawn kai chho awrh awrh mai ni. Tichuan kum za leh sawmnga ral kum a ni em aw kumin hi chutah chuan Mizo mipui nuaih sawm zet hi Laila Purvai pakhatin a duhduin min chaih tawh mai ni. A danglam nu chu a chiang mai em? Sawi zui tur a tam mahse ka sawi zui lovang. Tichuan kan nun hi ngaihtuah chiang ta ila mi tam tak chuan hah hi kan peih tawh lo a, hah ai chuan ngei hi kan thlâng ti tih tawh a ni. Thawh tum lova sorkar sum sem nghâk tawp insem dawk laka insem kâwt hnam kan ni ta em aw tih hi ngaihtuah tham tak a ni. Hrilh satliah hi a sawt tawh lova a zila zilh hi kan ngai tawh a. Inenfiah thei tura inthunun hi kan ngai tawh a, thununtu kan mamawh a. Kawngkhâ leh chen min kawhhmuh lai khân kan kal peih lova Tunah hian chuan kawih her sawka kal luih tir kan mamawh tawh ni tur a ni. Kan rilru a sa hawk nasa em em a, a thaw leng bawk a, chuvang chuan kan nun hi a fel lo. Tun fian rial remchang hi i hmang ang u. Thil pahnih chiah kan hma awmin ka hria. Pakhat chu Pathian thu kan awih loh chuan Aigupta sabel ngaia ral tura Pathian hnam thlan kan ni mai awm mange ka ti. Pakhat ve thung chu Lalpa thu kan aw erawh chuan buh chi um atanga he fian rial atanga pheng phe hlep mawi taka thlawk chhuak tura Pathianin a buatsaih mek te kan ni mai thei bawk. Chu thil pahnih chu Lalpa thu awih leh awih lovah chiah a innghatin kei chuan ka hria. Tichuan Fianrialah hian thil kan chhut thin ti rawh u. Kan economy te hi lo ngaihtuah hmasa ta ila, mihring mamawh lo tlem zia hi tunah hian kan hre thar ta a ni. Lalpa tawngtainaah khan nitin kan ei khawpin chawmin peng che tih hi nitin kan cham. Kan lo awih tak tak reng reng lo, ei turan tlem chiah hian a lo dik zia kan hriat phah ta a ni. Tichuan, Keini lem changin mahni standard aia sangin kan khawsa thin a, fianrialah chuan a lo tul reng reng lova kan standard dik tak min hmuhchhuah tir a ni. Tin, sumren thiam kan zir loh theih loh hun a lo thleng a, incheina te, kuhva te, cigarette zu leh ruihhlo mana kan insenna tam tak kha a lo tul reng reng lova ni tih hi tunah kan inhmuchhuak thar mek a ni. Bible in keu laiin kei hian Amazon ka lo keu ve thung a. Thil pakhat ka hmuh chuah chu lipstick chungchang a ni a. Lipstick kuang khat hi cheng zahnih leh cheng sang hnih in kar vel a ni a. Mizo nu tam zawk hian pathum tal shade chi hrang pathum tal in mamawh a ni awm e. Kuminah hian pakhat tal chu lei ngei turah ngai ta che u ila, Mizo nu nuaih khat hian a tlem a tlawm thei ang ber lipstick in lei loh hian pakhat cheng zahnih man a nih chuan cheng nuai zahnih kan save kan hum tih na nih chu. Tichuan thil dang pawh sawi ta ila a tam em em a ni, kuhva, cigarette, a ruih hlo thil dang zawng zawng. Engvang nge lipstick ka sawi hmui kan tuam tlat a. A tul ta tlat lova ni, Pathian hnathawha kei chuan heng hi ka ngai lui tlat dawn. A dawt leh ah chuan Sungkhawl hlutzia kan hre thar a ni. Buseng laia inchhek khawl chu fapa fing a ni a, a seng hun laia muhi lerawh chu fapa mualphona thlen thin tu a ni tia thufingin a sawi kha. A dik zia hi tunah hian kan lo hmu chhuak ta a ni. Sum ah mi tam tak kan lo thlamuang a, eng pawh thleng se ka him alawm, sum ka ngah alawm, ka hausa alawm kan lo ti rilru a. Amaherawh chu Vairengte gate an han khar chiah a. Maw? Kan chiang ta ni lawm ni, buhfai aia pawisa fai ei thei hi kan lo awm reng reng lo. A pawisa ngah ngawt kha a sawt hleih theih loh hun te pawh lo thleng tih kha A chiang ta a ni. Chuvang chuan Lalpa lo chu innghahna tur tak tak hi a lo awm lo. Tin, kan khawtlang nun en teh ang. Kan chhiat ni that ni tihphung tam tak te hi kan zo tawh mang lova, a har lutuk tawh a ni. Chung te pawh in en nawn theihna remchang Pathianin he fianrialah hian min pe ni a rinawm. A dawt leh chuan tunlai hian a tak takah chuan Mizo mipa vang laia thi vak vak thin te kha kan thi tlem tlat nia Kan ngaihtuah ngai em sang hnih leh sawm panga vel atang khan kan au tan tawh a, Mizo nula te u, in pasal tur zanga emaw zet hi kum tin an thi zel a nia, chutiang khawp chuan he ram hi a rap thlak tawh a ni kan ti a ni, a dik bawk a ni. Chutih lai chuan kumin ah chuan Khatianga mu hlum tih te a thi thut tih vel te kha Covid avang hian kan tlem let ling tlat. Chuvang chuan Pathian malsawmna a ni ti zawngin i ngai ang u. Kan khawtlang chhiat ni that ni chungchang kan sawi tawh a, thangthar nun mila kan hnamzia chin fel ngai tam tak, kan tlawmngaihna en nawn ngai te pawh a tam em em a ni. Tin, Kan hnam hi thil sem culture ah kan lut a, work culture tha kan ti chhia a, tunah hian work culture tha kan mamawh, lehkha zir uarna remchang ah te i hmang ang u, in duh fal thei hi kan han awm miah lo mai te hi a that zia hi ngaihtuh a ngai em? Kan hmai kan tuam vek a, arnge ngah leh ngah lo te pawh hriat chuang lova, hnar nalh leh nalh lo te Keimah anga hmui sawi leh sawi lo te pawh a hriat hlan tawh chuang lo va, lipstick phei chu kan sawi tawh kha. Inang veka min han hrut rualtu Pathian hi a chang hi chuan a ropui a sin tih hi ngaihtuah chhuak ang u. Tichuan kohhran i sawi teh ang. A hmasa berah chuan inkhawm lo hlutzia kha tirh a ngaihawm ngawt mai, a man tozia te Kan hriat tharna remchang a ni. Tin, biak in nalh deuh mai leh biak in a nalh deuh lo tum teh chiam kha Pathian hian tul a lo ti lem lo a niang. A in a awm chin lawk teh u, min ti a nih hi a rinawm tlat a ni. Biak in a tha lo kan ti lo va, inkhawm a tha lo pawh kan ti lo. Amaherawhchu a chheh velah kan buai rei tawh lutukin Pathian hian a hria a ni maithei asin. Pathian hian thil tum ril zawk a lo nei. Presbyterian Kohhran hian kum sang hnih vel atang khan a Centenary Hall hi kan buaipui luih luih a. Mahse, kum sang hnih leh sawmhnih ah Quarantine Centre atan in mamawh dawn a ni tih hi he Pathian hian a lo hre lawk tihna a nih chu. Vawiinah hian chutiang tur chu ni kan sak ni tih te hi Pathian hi lo va ropui em, a lo va dawn thui em tih hi tunah hian i ngaihtuah chhuak thar leh ang u. Tin, Biakin leh a chheh vel chauh hi rawngbâwl theihna emaw kan lo ti a. Tichuan, tûnah chuan rawngbâwlna kawng thar kan lo hmu chhuak, kan lo zir thar ta tihna a nih chu. Tichuan, inah kan awm ngei ngei lo ngai ta a, nangerawh chu i ṭawngṭaiin, i pindan chhûngrila lût la, i kawngkhâr la, i pa a rûk a awm hnênah chuan ṭawngṭai rawh tih te kha kan lo chângthlan tam tawh a, tûnah erawh chuan a taka kan hman a lo ngai ta a ni. Tichuan chi hnih bawk kan awm leh Kohhran rawngbawltu chi hnih kan awm a, chi khat chu hrian len ruala lockdown emaw eng eng emaw an han sawi rual chiah a, mahniin a tawm hmak leave emaw ti chawlh nia ngai rawngbawlngaihna hre reng reng lo kan awm a ni. Chi khat ve thung chu he thil a lo thlen rual chiah thawk chhuak a, rawngbâwl tur a inpe a, mamawh zawk te, counselling mamawh te hnenah te, phone leh hmanraw dang awm thei ang zawng zawng hmanga che chhuak an awm ve thung a ni. Chutiang zingah chuan a tu zawk nge kan nih le? Le chhungkuai sawi teh ang. Kha leh chen kha hu hovin ni thum kem kha kan buatsaih thin a, kan la ti zel mai thei a, tunah erawh chuan Kum khat chhungkaw camp Pathianin min buatsaihsak a ni, hei hi bei ve thung tawh rawh u min ti a ni rinawm. Tichuan, chhungkaw tha hi vanram tem lawkna a ni a, chhungkaw tha lo hi hrem hmun tem lawkna a ni. Kan lo tih thin zawng zawng dik zia kha tunahin kan hmu chhuak ta a ni. Kan fate leng rawh leng rawh inin awm kan tih zawng zawng te nen khan sitting room zim te an ni leng mai ka hna'n in melh tlawk. Tlawk mai a nia. Hei hi Pathian hnathawh a ni tih i pawm ngam ang u. Pathianin kan chhungkuaha awm a inngeih a, inhmangaih a, inhrethiam tawn a, indawh tawn thei turin, thil inhrilh tawn thei turin min buatsaih a ni. Chu mai a ni lo. Min thla hleh la min ngaingawih Ngawihtu tar leh upa kan len chhuahsan thin te, kan fate min thlahlel em em tu hna kan thawhsan thin te, kan awm a, kan awi a, kan titi pui thei hei ringawt pawh hi lawm awm asin. Chuti zawng chuan i ngaihtuah ang u. Kohhran rawngbawltu chapo tak biakin leh chheh velah rawngbawltu ka ni inti deuh kha kha remchang nei thei miah lovin mahni inah, mahni nupui fanaute bulah loh theih lovin kan han tawm, kan han hawi hruk hruk mai te hi Pathian hnathawh a ni. Hetah zawk hian Pathianin rawngbâwl turin min duh hrih a nih a rinawm. Le mi chi hnih hi kan awm zelin kei chu ka hria. Harsatna a lo thlen hian kan zia dik a lo lang a, chu chu he fianrialah hian kan inhmuhchhuahna remchang a ni. Mi thenkhat chu hun harsa a har a, engmah a tih theih lo va tiin chhuan lama hmangin kan hnung tawlh a, kan thatchhia a, kan tho tlai a, keimah tiam hian lehkha zir te kan ṭhul a, thil tam tak tih theih reng si kan tih lo phah a ni. Chutih laiin mi thenkhat ve thung chu he hun harsa hi remchanga hmangin an inhmu chhuak a, an taima thar a, thil tam tak an thiam belh a. Kuminah hian titi ka lo hriat danin Mizote hian lehkhabu kan ziak tam zawk an ti kum dang aiin chuti nih chuan fianrial hmang remchang an awm a ni. Tin, thil vanlai hi Kristian tha leh tha lo hriatna remchang a ni. A van ve leh a chuhhelh vak mai, mi nghei laia nei bik nih tum tlat hi Kristian zia a ni engem tih hi he fianrialah hian inchhut ang u. Chutih lai vek chuan mi thenkhat ve thung chu thil van laia luangchhuak an ni a, mipuitum ngar ngar nei lo zawkte hnena pek tum Nei lo zawk em em mai thingtlang khua ve leh chhawng ten Aizawl khawpui ah hian an neih ang ang te kha an rawn thawh khawm a, an rawn kal pui a, a sai su dang lo engkim mai an khua leh a chheh vel zawng zawng rawn dap chhuak in khawpui hi min rawn pui niam a le. Chah hi a chhuak a sin. Kristian nih ropui zia leh hlut zia hi. Chuvangin, tu zawk nge kan nih tih hi he fianrial ah hian i inngaihtuah ang u. Sem darh chu pun leh zualna a ni a. Mamawh tawk a liam kawmpui chu tlak ranna a ni, Bible in a lo tih hi a dik tak zet a ni. Keimah tiam in, Social media khal ni leng ringawt in awm ve em? Chutiang chuan ni hi a hman ral tawp theih, diary kan han ziak a, WhatsApp ka khawih ni leng tih ringawt maw? Khatiang khan mihring kha awm palh thei a ni. Chuvangin eng ang mi nge kan nih tunah hian inenchiang ang u, social media hmanga rawngbawltu kan ni zawk em? tih te. Tin, dan zawm thei leh thei lo, sorkar a ni emaw tu pawh ni rawh se, dan zawm hi a va pawimawh em? Bible vek hian a lo ti alawm, Mi hmang hria chuan thil tha lo chu a hmuin a biru thin a, mi mawl erawh chuan a tawn mai thin. Chu chu dik ta ni tunah hian chuvang chuan khawilam zawk nge kan nih tih hi inngaihtuah thin ang u. Tichuan, a pawimawh em em chu Lalpa nghaktu nih hi a ni. Khawiah nge tunah hian kan bihruk le Nang chu ka bihrukna hmun i ni a, nang chuan. Manganna lakah mihum hi manga chhanhimna hla tein mi hual vel tir ang tih kan chhiar tak kha tun hi kan ngaihtuah chhuah hun a ni a, thu chunga hrik kai hun nghak ringawt engti nge ka kai ve ang aw tih ang deuh rilru pu hian kan lungphu hi a su dup dup satliah ringawt a, heti ringawt a fianriala thua hri kai hun nghak tur hian Pathianin Min chhan dam lo. Dawt leh ah chuan mi thenkhat chuan hetia thu tawp hian vaccine kan nghak tawp mai ni. Maw engtik ah nge lo thlen dawn ka ngeih ngei dawn em ah tih pawh kan hre lo. Mahse kan pawng pawh nghah a ni. Eng chiah nge kan nghah haw u, Lalpai nghak zawk ang u hmiang tiin kan insawm a ni. Kei hi Lalpa ka ni. Mi nghak tu te chu mualpho in an awm ngai lo vang. Isaiah Vung sawmli pakua, chang sawmhnih pathum. Tunah hian eng dinhmunah ngeiawm kan hre lo, i din kan hre lo. Chhuan chham lek lekin harsa em em in sawi chhuak ngam si lovin hrehawm tuar in i awm mek em kan hriatpui lo che, chu chu i dinhmun a ni palh thei. Tin khawiah emaw, hri vangin khawhar, thawpik, mang ang em em in fianrial a dah hran mek in i awm em? Maw ventilator i chheh velah te an awm thup em kan hriatpui lo che. Tin kuminah hian nupui pasal nei lo tuma eng eng emaw thil tam tak tih i tuma i hmarel zawng zawng a khaih lak vek em kan hriatpui lo che. Thil pakhat erawh chu kan sawi duh a ni. Lalpa nghaktute erawh chuan. An chak nan siam tha leh anga, mupuite angin thlai nan thlawk chho vang a. Hah lovin an tlan anga, chau lovin keiin an kal ang. Chu chu Lalpa nghah hlutna chuan i eng pawh kan chungah a thleng thei, mahse kan thlarau lam nunah chuan chutiang khawpa thil hlu chu Lalpa hian min tiam a ni. Thinlung in hawnga Lalpa nghakin, Lalpa thu sawi rawh, i chhiahhlawina ngaithla e, i tiang u, Pathian i beisei ngam ang u. Aw ka nunna, Engah nge i kun reng? Engah nge ka chhungah hian i buai ni? Pathian beisei rawh, a hmela damna avangin Amah chu ka la fak dawn si a, tih hi theihnghilh ngai lo vang u. Ka tawpna chu Krismas a ni. Krismas te hi kan lo theihnghilh palh ange aw. Kum Sang hnih chhunga Kristian ten Krismas kan hman zawng zawng zingah chuan a huhova danglam ber chu Sang hnih sawmhnih Krismas hi a ni dawn niin a lang. Chuvangin kumkhuain he Krismas hi i tihni thlengin i dam chhungin i theihnghilh ngai tawh lovang a danglam bik. Chu mai ni lova, i tu lei fate hnenah te pawh i la sawi chhawn tur thil a ni. Chuti ang khawpa Krismas danglam chu tunah hian i pal tlang mek a ni. Chutah chuan hretlang vek ila kan duh chu Lalpa nen i hmang ang u tih hi a ni. Tin, Bethlehem dai khaw har taka nau lo piang kha fianrial apiang a ni, bazar apiang a ni lo. Chu chu i hria ang u. Tichuan, chu Krismas, nau lo piang Krismas, fianrial Krismas chu engtin nge kan hman ang le? Faturuai lamah ni dawn lo. Inkhawm leh zaikhawm lamah pawh a ni kher lovang. Mahse, thinlung lamah Lalpa hian fianrial ruai min hrehsak a tum niin a lang. Chu fianrial Krismas duhawm danglam tak chu dam leh him leh tluang taka Pathian thlarau pawlna nena hmang turin Pune Mizo inkhawm mai ni lovin, he thu lo ngaithlatute zawng zawng duhsakna kan hlan e, Lalpan a thu malsawm rawh se. Awle, Pathian thuchah ropi tak kan ngaithla a, he kan thusawitu chungah kan lawm takzet a ni. Tunah chuan kan zain Lal biakna. Kan sawi rual anga tichuan kan inkhawm te kan ṭin dawn nia ṭawngṭai ang. Kan pa Vanami i hming zawm rawh se, i ram lo thleng rawh se, i duhzawng vanan tiangin lemin ti rawh se. Nitin ka nei khawpin chawmin peng che Kan chunga thiltisualtute kan ngaidam angin nang pawhin kan thiltihsual ngaidam ang che. Sual tura thlemna min hruai lut suh ang che. Misual lakah chuan min chhandam zawk ang che. Ramte, thiltih theihnate, ropuite, chatuana i ta ni sia. Amen.